Dunia ini sarangnya balah, musibah wan bancanah. Jadi kada usah hiran bila di dunia ada turun balah, malapetaka wan kasangsaraan lainnya. Di sisi lain dunia nitu jua cantik, bungas langkar sampai kaa buncu-buncu kampung. Siapa nang handak di seur dunia maka baparaklah kesenangan dunia saparti mutur mewah, rumah megah, makanan lezat, duit bakabat-kabat, amas bakilo-kilo, tanah atau pahumaan sing luasan, wanita cantik, pangaruh, jabatan, kadudukan wan kakuasaan. Bila samua kasanangan dunia nitu hilang maka tongutlah ia. Palui merenung tafakur di masjid usai salat subuh. Napa Lui mamikirakan langit kada batihan, kada kawa ikam, kada sampai lagi, rawa Garbus. Makanya kesenangan dunia nitu jangan tarlalu banyak dicari, kena banyak jua maninggalakan kawajiban tarhadap Allah Ta'ala, karana sibuk baurus harta haja, ujar Tulamak baucap. Haur bausaha tarus siang malam, kada ingat lagi salat lima waktu, lanjut Tulamak. Sasadangnya haja ia kalumak, sahut Garbus. Samua kasanangan dunia nitu akan sirna, akan binasa buhannya ai, bumi ni akan digulung Allah Ta'ala jadi napa nang disumbang akan? Harta nang banyak kadada artinya lagi, bila di alam kubur kena manjadi banyak partanyaan malaikat, bila dicari dangan jalan nang kada halal, harta nitu jadi siksa kubur. Kada parcaya ayuha buhannya ai nang mangumpulakan harta di jalan kada halal nitu cuba akan mati badahulu bujurkah kadakah disiksa malaikat di kubur sudah nitu hanyar kembali ke adunia mambawa habar wan urang di dunia kawalah buhannya Palui kritis masuk diakalkah parnyataannya tangguh haja lui lah ujar garbus mandukung parnyataan palui. Bila sudah hilang samua kasanangan dunia hanyar manyasal, jaka lagi dahulu basedekah, bazakat, inya ada dua pilihan, kita nang badahulu maninggalakan harta saparti mati, atau harta badahulu maninggalakan kita saparti kabakaran. Kahilangan wan kamusibahan lainnya, lanjut Garbus. Jakanya barataan maamalakan ajaran agama, maka hidup damai, tenang, cukup apa nang ada, masjid hibak tarus tiap salat lima waktu, mudahan kita manamui suasana nang kaya nitu di banua naya, asa nyaman jua pahinakan, sahut Tulamak jua. Mudahan buhannya ai, apalagi sudah banyak cuntuh harta banyak, eh sakalinya ditangkap aparat negara, karana mandapatakannya dangan jalan korupsi, mudahan jangan taulang lagi nang kaya nitu, Supan banar kita ya. Palui banyak baisi wawasan wayah ni. Datang dua talu kali madam, Palui pina makin baubah banar. Tapi nang baubah paling pakaian baju salawarnya, kalakuannya tatap haja kaya bahari. Kalu dahulu salawarnya kain katun maka wayahini sudah baganti wan salawar lepis tabal, kalu dahulu rambutnya lungkup, wayahini bajambul nang kaya bubuhan abg. Kaya itu jua bapandernya pina tacampur-campur wan bahasa laut. Tapi biar kaya apa haja haratnya inya bapander bahasa laut, tatap haja mucai tapuntal-puntal karna lagunya adalah lagu pahuluan jua. Salamat batamuan Lui, kami dandaman, ujar Tulamak wayah batamuan. Ikam ini Lui, Palui dahulu juakah atawa Palui wayahini, ujar Garbus sambil mahuhulut. Aku Palui nang hanyar datang madam. Palui bah, ujarnya sambil manyalami tangan Garbus. Haw kanapa maka batambah ba, apakah ikam sudah sarjana muda? Atawa baalias banyak anak? ujar Garbus. Kita tadi balum basalamanlah Lui, kenalkan ngaranku Tulamak aka, ujar Tulamak mambalas manambahi ngarannya wan aka, dasar harat ikam kawa sakulah akuntansi sampai bagalar aka alias ahli kauangan? ujar Palui. Kalu ngaran bubuhan ikam batambah galar, maka aku pun diam-diam sawat kuliah jua, makanya ngaranku Garbus ST, ujar Garbus manambahi ST. Wayah bubuhannya bahaharatan galar maka datang pambakal mamaraki sambil baucap, Aku tamasuk urang nang himung banar karna kada kukira tanyata bubuhan ikam pintar-pintar, mungkin masing-masing kuliah jarak jauh, ujar pambakal. Sabujurnya Palui nang mamulai batambah-tambah galar di balakang ngarannya, kami kada hakun kalah jua, ujar Garbus batarus tarang. Lalu napa kapanjangan galar-galar pangkat ikam itu? ujar Pambakal handak tahu. Ulun batambah baitu karna ulun urang Bitin Alabiu, ujar Palui mangaku. Mulai tadi kami sudah paham bahwa Palui bakaramput, makanya kami pun bakaramput jua. Ngaran ulun batambah Tulamak aka itu karna ulun urang Amawang Kiri, ujar Tulamak mamacahakan aka, ikam Bus kanapa maka ngaran Garbus ST apakah sarjana tehnik? ujar pambakal. Ulun lahir di Amuntai dan kampungnya adalah Sungai Turak alias ST makanya Garbus ST, ujar Garbus mangalakak tatawa. Samunyaan ini gara-gara Palui nang mamulai, ujar Tulamak. Salawas manjabat katua RT macam-macam banar kasibukan Palui. Kada tahu hari parai atawa ahad Palui kalu ada kagiatan atawa dikiau pambakal tapaksa inya turun. Ikam datang dimana Lui, hari ini hari ahad kanapa maka pina bakapitan map, ujar Garbus. Aku mahadiri rapat di balai desa, pambakal manarangakan alasan pamarintah mangganti minyak gas lawan gas, ujar Palui. Kalu sual mangganti itu tasarah pamarintah haja karna pamarintah lah nang bakuasa. Kita kada kawa malawan, bubuhan nang bademo haja dianggapnya angin lalu, ujar Garbus. Maka wayahini jamannya demokrasi, ujar Tuhirang. Demokrasi itu andaknya dimuntung, ujar Palui. Lalu napa kisah lain lagi nang manarik di rapat itu Lui? ujar Garbus. Aku nang hiran wan kasihan banar adalah nasib pambakal, ujar Palui. Kanapa pambakal Lui? ujar Tulamak Umpat batakun. Pambakal imbah tuntung bapidatu ditangkap Hasip, ujar Palui. Mungkin Hansip tahu bahwa pambakal itu tamasuk KKN lalu ditangkapnya, ujar Garbus. Kira-kira napa masalahnya Lui maka sampai ditangkap Hansip, ujar Tulamak. Sabujurnya kada gawian Hansip manangkap urang apalagi manangkap pambakal atasannya, ujar Palui. Kalu kadada salah, musti Hansip kada manangkapnya, jadi musti ada apa-apanya, ujar Tuhirang. Kaya apa cara manangkapnya Lui? ujar Garbus. Imbah tuntung bapidatu di pudium, malipat kartas pidatu lalu bapaling handak turun. Langsung ditangkap hansip, kasihan banar, ujar Palui. Langsung diborgol lah tangan sidin, ujar Tulamak. Kada diborgol, malah langsung digandeng. Maklum lah. Pambakal kita ini sudah tuha, rupanya karna kalawasan badiri bapidatu lalu pina mauk handak rabah wayah itulah hansip manangkap sidin, ujar Palui bakisah. Oo. Palui, Palui dasar panderan ikam mangabuau. Kukira tadi pambakal ditangkap karna handak dibawa ka kantur pulisi, sakalinya karna sidin mauk, junjang lalu ditangkap dan ditulung ulih hansip karna sidin handak rabah, ujar Garbus kakalahan.